Magtymguly, göwňle gaýgy getirme, Göbekdeýiş wagtydyr, özüň ýitirme. Sözüm diňlän ýok diýip ümsüm oturma, Jahan giňdir, çendan bilen-de bardyr. Magtymguly, ýüregimde dert dörär. Kim görüpdir goýunlardan gurt dörär. Eý, ýaralylar, mert ýigitden mert dörär, haçan ýöräp, döräp namartlardan mert oldy? Beýik Taňryň ady bilen, hormatly yzarlaýanlar, şu wagt biz Hekim agaň ojagynda otyk. Mundan mezenni elli ýyl, elli bäş ýyl öň Kümmetde işlenýän teatr güýçli teatrdy. Biziň aramyzda güýçli kargerdarlar, ýazyjylar senario ýazýarlar, oýunçylar oýnaýarlar batdy. Eýranda birinji, ikinji bolup gaýdardylar. Biz şu gün Hekim agaň dürdäne sözlerinden eşitmäne Şony ýazga geçirmäne geldik.
Beýik Taňryň ady bilen. Men Hekim Bahramy. Elbetde şenasnamada Abdulhekim Bahramy ýazylýar. Dogulmuşym Kümmet. Şenasnamada müň üç ýüz otuz alty ýazýar. Bäş ýaşyndan okuwa başladym Debistana. bir keş dädip, şeýtdirip debistan gutardym. O wagtda Şapur diýerdiler adyna. Şu-şu debistan ýaşlarynda sinema bilen tanyş boldum. Derwagyz indi teatr gysmatyna geçjek bolanda maňa jalp geldi. Bir adamlar gözüň öňünde oýnaýarlar-da aýdýarlar. He, zindigini külän başgalaryny taglid edip, biriniň agyny ökünip öwrenýär.

Babyň Göroglyny ýazan adam. Ýa bir nusga tapyp, şoň üstünden täzeläp, gaýtalap ýazýar şony. Ho. Indi ilki okuw şu Debiristanda gutarandan soňra Debiristana geçdim. O taýda-da bir mugallymymyz bardy, biri hünärdi. Aýe, men o çeri Azer, men nälaňmy? O biziň klasymyz bar diýdi, gel diýdi. Şoň bilen hom men badyýgerleriň arasyna girdim täze. Işleýän işçi badyýgeri bolan. Döwraýy geçirip,

Gel türkide oky diýdi, ustady bar diýdi. Ittiba meň okaýan daşgamda teatrda bar diýdi. Şoň bilen türkiýäň höwesi başlady. Bu sapar Eýranda işte Eýran Yrak tähmili urşy başlady. Ejbaram Eýranda diýdi ki, biz her işde ýaňky danyşyglara gaýyl bolýak, tessilady öp bilmeýäk. Şoň bilen goýberdim. Başga reşdä geçeýin diýip, zada geçdim. Müdiriýeti bimarsdan gazandym, indiki ýylyndan çüri. Bir ýylda ony okydym. Ittibakan ýene bir affedana şüwi çykdy, Türkiýäň zady bilen. Eger yhraç bolarlar, çykarlar, zat ederler, dönüp bilýärler, ir gaýdyp bilýärler reşdelerine diýip. Mende häzir şu teatryň yşky. Goýberdim müdiriýeti bimarystany, ýene geldim şu öňki reşdäme, teatra. Şeýtdirip on ýylym geçdi. Ýagny Penjaw heştde gitdim, şesta heştde yzyma gaýtdym. Bir on ýylym Türkiýede şuneýak bir döwran bilen geçdi. Özüň ýaş-da bolsaň şomoga ulakan adamlar bilen, ýaşulular bilen oýnadyň. Şu gürrüňleriň üstünde-de bir gürrüň beräýseň gowy boljak. Ikisine maşynam şepdi. Şonda agaýy Sorap Magrury bardy. Şo-da Ferhengidi. Şo karýerdany etdi. Ine, maşynam bir Şirazy bir nebisenden ki, Emini Fagyry diýen. Şonda oýnadym äwwelim bar. Şonda Agaý Aç bardy. Äwwelim bar, tanyş boldum derwaga. Äwel äwwelim bar türkmeniň mesaýyl metre bolan soň täwejjüh jel täze bir temaşaçy goşuldy, tomaşaçy goşuldy biziň öňki teatrlaryna. Ki aý Aý Mämmedi diýdi, meňde bir içine bir tärim bar, ýaz onda diýdi. Şoň bilen Oral çykdy orta. Oral awadan bir işdi. O jalyp bir däp bardy o wagtlarda, bir ýerde merkezde nemaýyş ejerdiler. Şu Ýoldaky şäherlerde-de oýnap gidýärdiň, ta şu merkeze ýetýänçäň. Meselem, şu Saryda diý, Oralyň wagtynda bardy, Behşarow, bilmeýän Görganow, nämeler, hemmende oýnap, ahyry Saryýa barýardyk. Gyz ýa zenana bölekden-de bardymy şolarda ýa hemmesi erkekdimi? Türkmenimiz azdy. Aý, zatda, namaýyşlyk Garaçöýünde hanymy Çowgan maly, daýyň ýegeni Aý Mämmedim. Şun daýysyna gonup geldi, oýnady kiçik bir rol bardy. Ýösem esas rollarda e, Fars oglumyň zatlary gelýärdi, zenanlar goşulýardy hawa. Bu gürrüňle taryha degişli gürrüňle hünäre degişli, teatra degişli bula taryhda e, sebit bolup galar ýazylyp. Elýeterde bir däne müjesseme gördüm. Şu babatda-da gürrüň beräýseň, indi köketýän şeýle. Hawa, muny nirde, haýsy orundan aldyňyz, näformada hödürlendi? Şu zatlarda gürrüň beräýseň, haýsy teatrda boldy? Saly näbedi şäherde Aşgabada gitdik bir festiwal bardy. O men ýene-de başga bir zada teýýarlyk görüp iki namaýyş bagalam zady bir taryban gabyl ärze bir zat eýjatdym beýlede. Şoň bilen o-da istikbal boldy derwaga. Ki derwaga bu farsy Eýranda eýjat edemizde Görogly farsydy. Biz şony türkmençä öwrüp ýaňadandan ola düşünsin diýip türkmençä öwrüp ýene bir dur tämrin edip Teýýarlandyk we şonda aldym bi aty hawa.
Ýene bir hödürlenen zat bar. Mundan gürrüňini berersiň. Biýe bi gadymy hünärmentlere ýa peşkesbet diýip ýatlap her ýyl berýärler bir ýerlerine. Bu ýylda maňa nobat düşüpdi. Şonda aldym bi. Bi at bu dete aty darbaga benoýi. Sen näp forum näçe däne teatr ejra etdiň we näce jüre öe akitdiň bu gurruňleri näp forum şonda bir gurruň berasaň. Birde öýlendim Tährana gitmeli boldum o wagtda hanymda danyş jüdi şoň bilen bile dadyp ogym şo taýda bir hanymy Merýem Mu'terefowa diý namaýşy türkmeni goýýady benami eee adamy hawa ahwan Türkmençe biljek adam gözleýärdi, bagşy gözleýärdi. Oňa meň bilen tanyş bolup, märife edip bardym. Şoň bilen şu gruba goşuldym. Äwwel inkar edip sähnä geldim, ýagny yňlapdan soňra şody. Adam hawa ahwan. Hem gysga bir rolum bardy, bagşyň roluny oýnaýardym, hem-de zady muşawyr folklorikdim derwaga. Welin namaýyşnama ilki ýazdymy Türkmenler hakynda we jalyp bir zatdy. Gürgende

Şeýer ugruna-da öz duýgyňmy, öz aýtjak sözleňmi? Gysga bir goşgy okyny onda. Muny eneme hödürledim. Allah rahmet eýsin. O-da goşgy ýazardy. Hawa.
Şoň ýady bilen derwaga ýazdym. Yşk we yşyk. Ýatan ýeri ýagty bolsun enemiň hem yşgy hem yşygy iň gysga iň owadan şeýle taryp ederdi. Yşyk bar bolsa ýanýan bardyr. Ýanýany ýakanda yşgy yşyk üçin yşk gerek unutmagyn diýerdi.